פסוק זאגט אין די פרשה מכל הבהמה הטהורה, רשי זאגט הוא הסידור להיות טהור לישראל, ס'איז נאכנישט געווען קיין חילוק דעמאלס, נאר די אידן גייען עס דאס קענען עסן, און רשי לייגט צו אינטערעסאנטע ווערטער, למדני שלמד נח תורה. נאו, וואס איז נוגע פאר אונז אין די פרשה טאמער נח האט געלערנט תורה אדער נישט? נאר באמת שטייט לכאורה שווער, וואס איז די, ווי גרויס איז שוין געווען די גאנצע תיבה? דריי הונדרעט איילן לאנג, יא? ווי גרויס איז דאס? כ'מיין איטס פריטי ביג, א בארא פארק סטריט לאמיר זאגן. לאמיר זאגן א בארא פארקער, עס איז מסתמא ווייניגער פון דעם, אבער וויאזוי קען מען אריינלייגן אזויפיל בהמות, ס'איז נישט מעגליך, אזויפיל חיות, באגס, פייגלעך, וויאזוי איז עס מעגליך? נאר וואס מען זעט א יסוד, פון מיעוט מחזיק את המרובה בדרך נס, עס איז געווען ביי די שלש רגלים איז געווען עומדים צפופים משתחווים רווחים, מען זעט אזא יסוד פארשידענע מצבים איז דא מיעוט מחזיק את המרימים. נאו אונז קען מיר עס נישט פארשטיין. יא, איז אונז קען מיר דאס נישט פארשטיין אבער די שמלא'ער רב ברענגט אז בימיו איז דעמאלס ארויסגעקומען די רעדיא, די זאך פון רעדיא. אז זאגט ער אז וועסט שרייבן פאר איינער דרייסיג פערציג יאר צוריק ס'וועט זיין אזא מציאות מ'זאל קענען רעדן אויף איין פלאץ מ'זאל עס הערן הונדרעטע קילאמעטער אוועק וועט מען זאגן ביסט אראפ פון זינען ס'איז נישט מעגליך ס'זאל זיין. אבער זעהן מיר זאכן וואס אונז קען מיר נישט פארשטיין די מציאות באט איטס פאסיבל. ווי דאנט אנדערסטענד איט באט ס'מעגליך. לעבן זאל עס פארשטייען נישט וויאזוי דאס איז שייך דאס טשעינדזשט נישט די מציאות די זעלבע זאך איז געווען די תיבה נאו די נקודה זעהט מען ביי די הייליגע תורה די תורה איז דא האט די כח מגביה צו זיין העכער פון מקום העכער פון ספעיס ס'קען דערהייבן א זאך וואס ס'זאל נישט פארנעמען קיין פלאץ מ'זעהט ביי די ארון ס'האט בכלל נישט תופס געווען מקום די מקום ארון אינו מן המידה ס'האט נישט אויפגענומען קיין פלאץ סאמהאו דער איז נאו וועי איט שוד פיט אין טו די מעזשערמענטס פון די פון די משכן דאן דאך צום סוף איז שרייבט אין א תשובה אין יורה דעה אזוי ברענגט ער דוב שמיל האט עס געזוכט ער האט עס נישט געקענט טרעפן אבער אזוי ברענגט ער שם לו ערוך. אז אצל ביי אים איז אויך מקיום געווארן אזא זאך, ער שרייבט, איך קען עס נישט מפרסם זיין מחמת פריצי עמיני, מען וועט נישט גלייבן, מען וועט חוזק מאכן דערפון, פארדעם פארשפרייט ער עס נישט, אז די מקום החדר פון די שיעור פון די חתם סופר איז געווען א קליינע שטוב, ס'איז געזעצן איבער דרײַ הונדערט בחורים אין דארטן, סאו ס'איז א זאך וואס בדרך הטבע איז נישטא אזא מציאות, אבער דער כח התורה האט א מעגליכקייט צו פארברייטערן מער וויאזוי די אויג קען פארשטיין, בדרך הטבע פארשטייט מען עס נישט, אבער דער כח התורה קען דאס טון. נאך נח האט געדארפט האבן עקסטענשאן, ס'האט נישט געהאט קיין פלאץ פאר אלע חיות. אויף דעם זאגט רש י ער האט געלערנט תורה, ביי תורה זעט מען די יסוד אז ס'איז איינער מן המידה, ממילא האט רש י געפילט פאר וויכטיג דאס צו שרייבן אין די כסובה אז איינער אז ער האט געלערנט תורה און דעט נאו אוו וואנדערפול איווענינג און טענק יו פאר ליסטענינג.